Yma ar fferm Stember yn Hwlffordd mae William Jenkins a'i deulu yn ffermio tua 300 a hanner o erwe ac yn godro 100 a hanner o wartheg Friesian. Mae'n un o ffermyr ddarddangos Cyswllt Ffermio. Ond beth yw bwriad diwrnod fel heddi? Jamie McCoy o Gyswllt Ffermio sy'n esbonio. Y bwriad heddi i Yym, arddangos i ffermwyr o'r ardal um, beth sydd wedi bod yn digwydd dros y misoedd diwetha ma ar fferm arddangos Stemba. Um, ni wedi bod yn wneud um, prosiect symudiadau gwartheg a hefyd um, gobeithio pawb yn mynd gatre heddi gyda tamau bach o gwybodaeth um, am cow comfort, um, sut i asesiau symudiadau gwartheg i hunan A sut i codi safon iechyd anifeiliaid a hunan-gartre. Why is this a risk area? Mae Rob Davies yn filfeddyg yn ardal Hendy Gwynardaf, ac fel yr arbenigwr yma heddi, mae'n tywys grŵp o ffermwyr o amgylch y fferm er mwyn tynnu sylw'r criw at rai o brif arwyddion y gwartheg godro. Dim ond dau o ni sy yng Nghymru sy wedi bod ar y cwrs yma yn yn yr Iseldiroedd i ddysgu beth ni'n galw'n Saesneg yn cow signals, fel wedoch chi, arwyddion am uwch. A ar diben wneud hyn yw, mae'r arwyddion ar y fuwch, neu mae'r arwyddion nôl fel mae'n bihafio yn, yn, ni, uh, yn ei chynefin, yn dangos i ni beth all fod yn mynd mas o le ar y system o'r ffarmio neu yn ei chartre. Beth ni'n mynd i wneud heddi nawr yw, yw, yw ni'n mynd i cael uh, cwrs ma i ddangos i ffermwyr pwy fath o arwyddion ni'n ei wylio am, A ni'n mynd i ddefnyddio hwnnw heddi nawr ar gownt sorto cloffni y fuches hon mas. Pa fath o rwyddion sydd yn dangos i chi bod 'na broblem? Yym, fi'n i chi am beth welwch chi yw, yw, mae, mae eisiau edrych ar, ar, y, ar y cyfan. Yym, a mae'n rhoi Dipyn o arwyddion i chi. Fe debyg iawn i, gwedwch chi am bod byw chi'n gloff, felly byddwch chi'n gwybod fod hi'n gloff, nofel mae'n sefyll, heb sôn ei bod mae'n cerdded, so felly bydd eich hewn ni'n glwca, felly bydd hi'n dala un os i fyny, neu felly bydd hi'n tap danso. Edrych ar ei throd hi i weld beth yw'r bai sy'n achos iddi fynd yn gloff, a chi'n gallu Gweithio patrwm mas ar y ffarm honno, os oes lot o bethau fel digital dermatitis da chi, mae eisiau chi edrych ar y llawr, le, wel, le mae'r fuwch yn sefyll. Odi e'n lân, odi e'n lib, odi e'n sych. A oes twllau mawr yn, yn, yn y concrit neu yn, yn, y, uh, yn, yn y passages neu uh, unrhyw beth fel ni, really. A mae rhaid i'r fuwch i fod yn gyffyrddus iawn er mwyn cynhyrchu llath. Oes, beth ni moyn i'r fuwch i wneud, ni moyn i orwe yn ei gwely am bedwar awr ar ddeg bob dydd. Yym, a dwi ddim yn neud e fel i ni neud, ni'n mynd i'r gwely am wyth awr a codi a mynd i'r gwaith, ma' hi'n mynd i'r gwely rwbeth fel deg neu doeddeg gwaith y dydd. So os o's rwbeth yn y gwely sy'n ymyrryd â hi i orwyn ei codi, neu os dyw e'n anghyfforddus i orwyn a, dyw hi ddim yn mynd i neud yr oriau 'ma. A beth 'yn ni'n weld yn y wlad hon yw, ar y wya, ma' g- ma' buwch yn gorwem naw awr bob dydd, mae'n colli mas ar Dim fawr o rest. Mae hynny yn mae hynny'n golygu wedyn bod ddim yn rhestrau thraed. Mae ar ei thraed yn fwy o amser, rhoi mwy o waith i'r rheini, mae'r rheini wedyn yn yn poeni. Beth arall sy'n digwydd yw, a mae'n syndod i bawb, yw bob awr extra mae'r fuwch yn gorwe, mae'n rhoi un litr fwy o laeth bob dydd heb fwy o fwyd.
William Jenkins a'i deulu sy'n ffermio yma o ddydd i ddydd gyda'r gwartheg.

and uh, possibly consider a different material for the bedding of the cubicles then. And after carrying out all these improvements then, how do you think that will be of benefit to the, to the farm? Well, hopefully we'd like to see a bit more milk in the tank, uh, which with not too many extra costs. Beth yn union o'i ti wedi ei ddysgu heddi? Uh, dwi wedi dysgu mwyau edrych o, o gwmpas y ffarm i gyd, ed, uh, dim just edrych ar y da, ble maen nhw'n sefyll, pwy ffordd y cyfeiriad maen nhw'n cerdded a beth sy sydd o dan eu traed nhw mwya', od- odi o dan eu traed nhw yn gyffwrfus, mae hwnna'n achosi mwy mwy ar i- ar lameness na unrhyw beth. A hefyd, mae'r ffarmwr yn gallu elwa yy yy yn ariannol hefyd os mae'r buwch yn gyffyrddus. O odi, ma' wel, maen nhw'n cynhyrchu mwy o lath i dechrau bant a sef sef y peth mwya' bwysig a a fertility wedyn, ma' hwnna'n bwysig iawn i'r ffermwyr, felly ma' ma'r traed yn yy ar traed dda yn arwain at lot o bethe, dim dim jyst y y fuwch yn cerdded yn iawn. Wel be' dwi 'di dangos i ni heddi nawr yy rw beth bach yn myn' i lot o waniaethu yy a gobitho Beth yw'r pethe bach? O yr y cubicles allwn ni yy symud y cubicle i'r i'r seis y fuwch mesur y s- mesur y fuwch a swn i'n mi- swn i'n meddwl byti mesur y fuwch a pwy seis mae isie yr cubicle i fod so a ma' ma'r dân altro O'n i arfer caru Frisians, nawr ni'n mynd i ddim yn ôl i Holsteins, mae'r buwch wedi tyfu, so mae rhaid ni oltro pethau. A so ni'n meddwl beth yw, so nawr ni'n gallu gweld e heddi nawr. Pa syniadau chi'n mynd i fynd gyda chi heddi? Uh, siap, uh, seis y gwyliau, pethau'r da, uh, lled, mae'r shed sy'n gyda chi ar y ffermydd yw'r beth sy'n gyda chi yw beth sy'n gyda chi, so mae rhaid chi trial newid a uh, oltro beth sy'n gyda chi. Um, felly, gawn ni weld heddi'n ar ôl cerdded rhwng y sheds.
Iawn, beth welwn ni man hyn nawr? Os ydrychwn ni ar hyd yr eilen hon, welwn ni'r dau gyd, o, neu lot ohonyn nhw tybeth, yn pwyso yn erbyn y bar tra bod nhw'n bita'r bwyd. A beth sy'n digwydd wedyn, mae hwnnw'n rhywbeth blew off i gwar nhw, a mae'n atal nhw rhag bita gwmynt o fwyd a gallan nhw. Wrth symud hwn mlaen, tamau bach, roedd e lot mwy o le i'r da mae i bita bwyd a bydd llai ar ei warn. Gellir sylwi ar y fuwch hon bo'n croesi ei choesau mlaen. Y rheswm mae'n ei ni yw, mae pôn da i'n un o'r carne, a wrth neu ni, a ni'n lle gweld wrth ni nawr, dyw i ddim moyn rhoi'r gos mlaen dde ar y llawr yn llwyr. A beth mae'n neud yw cario'r pwysau off o mae'n lle mynd olir. Rhaid beth welwn ni fan hyn yw, mae'r fuwch hon wedi domi ar y step. Mae sawl rheswm yn hyn, Naill ai mae'r gwely rhy hir, neu, yn hytrach na hynny, man hyn, yw, mae siŵr o fod wedi domi wrth boi wedi codi o'r gwely a wedi cael niwed wrth godi. Dylai'r fuwch chi godi a wedi'n domi. Beth mae hi wedi gwneud yw domi wrth godi. Beth arall welwch ar y fuwch hon? Mae'n cadw ei thraed ar ongle. Mae Blaen y Traed yn pwyntio i mas. A beth welwch chi? Mae'r Hawks yn pwyntio i mewn. Mae hyn yn dangos bod pôn yn ei thrad. Beth welwch chi ar fuwch hon? I bod chi hewn i'n gam. Mae e'n grwca. Mae hynny'n golygu bod e'n gloff. Os welwch chi ddyn cerdded, mae hynny'n dangos bod e'n gloff. Beth sy'n poeni fi yw, dim dim ond bod e'n gloff, ond dwi ddim yn bita mor fynych, mor aml a beth mae da fuwch iach. Ni'n gobeithio bod buwch iach yn bwyta byti deg neu ddisen o weithiau bob dydd, Di bwch glof ddim yn bwyta mwy na peder gwaith y dydd.